Ka māki mō tō te motoru maha ngāi whainga mārie ki mō Wakaī pia ma māta mai ki he tau pōhara mā i he pongpongi ni a on. Ko whia atoha kore whamoe more ka teki mō tōru koi o hī koi wike kua o si, nei kei ki lāwa i he tau pōhara mā. Na e ki i whakautua ai mō tua whai pōhara mā. Pei he taimi lahi whoki ku ngāro mā upe he motua koi ni, a hono tau motu a,

Koha whei tū oku i kai ke toi ai ha ka kai toko lahi ai, te koha ka kai kehe ai. Ka ohi ke ne hanga o a ko i whakahinohi noi, pe a konekina pe a teu teu i ki nau tolu, ki he whatongia whaka apostolo ko ia na e ui ui i ki nau tolu ki ai. Pe e toki lawa pe a whakakau kau ko ia ka pau e mawahe mo ne kau apostolo ki ha whei tū. Oko mai e luke ai rea ko e nio pehe na nau aro ki he moonga. Ka pau te mohanga manatu e tau tala noa ko ia ki he tohi a Matiu whamore moena ki uhinga ko luke ko Matiu. He tohi ko a Matiu, ko e apostolo ko e ni ko e kakai na e whakatawhito ki ai ene tohi, ko e kau siu ko toa pe na e kau ki he tui whakakaristiane pe ko e lotu whakakaristiane, Pea mai ka usiu nei kei te nau rui ki he lotu whakakaristiane. He koe ka usiu koe ni na nau ilo ilo, na nau mateu teu, na nau wako e nau toru a e whakawa matua. Pa nei whenga matiu he taimu lahi ke ne hanga whakahoa as Isu Christ ki a Mosese ko ia o kuna wanga maheni mo ia i he whakawa matua. Hange koe mea na tau wako i he whakawa matua i he taimu nei whanonga mai a Mosese ko ia mo Isilieri ki he mounga Sainai.

Kua tokotahaina ne o ange ko e lao ki a Mosese i he moonga ko ia ko Sainai. E kore u hinga ia whakamatara ko ia, na e whai ko ia e he, e matiu ka teki tau toru i he vesi uruaki. Um, ai e koe tiwhi tōne tau re soniu ke mea mai ki ai, o ko mo nu ia aki mo tō. E taimi koe na nau aru atu ai koe ki he moonga.

Ko hawhiewhia o kui kai ke whaka taim. O kui kai ke pehe ke uwhiewhia pehe pon pau aha ke a pong pong o ko wongo ia o ko tau tea hoku roto pe teu loto la vea pe teu whainga ta ia. Ko whaahinga whiewhia ia o ku tala noa ki ai ae lau ko nga ko ia o e aho ni. Ai aku akoi mai e he eiki, ai ngahi mea ko eni, i he ene maranga ko ia na e whai i he moonga. Ai aku i roa ko ia i re Whapitania ko e Beatitudes. E tamua te taua ko ai ai maranga ko eni i he moonga. E whi mauia ke taua ko whakataha ai maranga i he moonga i he tohi a Matiu,

Pea moe ririu ko ia a Siosefa Sami taku i roa ko JST. Te taurawa rewa ke ma o kano kato pea ka kato ai whakahino hino ko ia na e whai e he eiki o whekau aki moe ngahi monu ia ko ia na ne tara noa ki ai i he tohi a Matiu. Ai aku ririu ai whai rea ko ia ko Beatitudes pe koe monu ia Me whoi rea whakakariki ko ia, i he tohi tapu kariki ko ia naeri riu me ai a e tu i Semesi. Me he ahoni te tau tala noa, ki he ngahi monu ia ko ia na e tala noa ki a ia tohi Matiu. I tae mua teke a koe e tohi a Matiu, teke whatonga e nehange e Matiu o mai ai fo i monu ia,

Ka pau te kesio ki he tohi koe ni a tolu ni whai, pe ka pau te kesio ki he tohi ko ia HAST, mi mi whai tatau a liliu na whai se sa mi ta ia mo tohi ko ia a tolu ni whai. Ko ia he kai ki uto e sio au ke tohi ko ia HAST, te u ngae aki e a wia, e tohi ko eni ai tolu Nīwhai. Ai a kohono kehe kehe ko ia o tohi tolu Nīwhai, pe moi tohi mātiu wahe ni ma, i he vēsi ko ia a hono tolu nā tau lau, monu ia ai anga vai vai, he oku au nau tolu, ai pure anga o e langi ia, whakalahi mai e whai no hino nei, whai e he eiki eni.

tae kau ai a e oto wa. O ko hanga foki he to taha ko ia o ko wanga vai vai. O iloi ko hono tare niti, ko hono poto, ngahi mea ko to ape o kune lava, ko e ngahi mea foaki ia a e oto wa. E ngahi monu ia ko e toenga ngahi monu ia te tau tala noa ki ai. Kua whairea koe au ko ki ke tau mahino ke te tau toi hau ni, ko e tau hau ki a te ia. Ko tui he mahino koe te ki tau tolu ai fo i ki ko ia, ko e tau hau ki a te ia, o hinga ia ke tau tuku lolo ka kato ki he otua. Ko e kamata anga ia, o e ngahi monu ia te tau mau i he tahoanga whatoka ngae.

Koe ohi, koe ngahi whainga taa moe ngahi ahi oku whepaki mo ia i he moui whaka mate rie koe ni. Hange koe ni, koe taimi oku moore ai hato o whaanga, pe koha tamai, pe koha whae, pe koe husepaa niti, pe koe waifi, pe koe foha, pe koe owhewhine. I te moku hoko ai nga hi mea koe ni, o ko lawa ai ki o ngoi e ki tau tolu ha mama, ko i hui koe more ko ia pe koe mawai o ku hoko. Ka ku toi pehe foki e hi folofola ai, o ku hi ngai mamahi e koe ni, i he tai mea kou ki o ngoi ai o ku ke mamahi, pe koe fahe nga o ngoi loto mamahi faka o tua ko atu ki a te koe, i he tai mea ko ke fai ai ha feha la ki.

a ki nao tolu ko ia ko nao mamae. Koe taimi kou tau ma o ai pa tau i lo e kua e ngahi me a ko ia o whi hālā ki he tau mo oi. I he taimi ku tau whakato māla ai. Tala mai rewa e he whamatala e toi ha māti. U tau manu ia ki tau tolu. He ku tau hanga si aki a ngahi me a ko ia. Ka tau lawa ke laka atu pe unu unu atu. Ke toi e ofi a nge

a Matiu i he vesi hono wha. Me ka pau te tau aru ke tohi ko ia a toru ni whai. A, vesi ko ia hono wha, ku pehe, pe a koe taha, o ku monu ia a ki ngau toru, a ia o ku tangi, he e whakawhie marie i, a ki ngau toru. Koe fo i monu ia hono ho koe vesi hono ni mātou he toru ni whai ku pehe.

O ko hinga foki a eanga ma roia o kai ke uhi ngai a opehe ko ha taha o ko vai vai pe iri fia pe fopi o ke kai ke uhi nga pe ai foki lau ia koe ni ko eanga ma ko eanga ma ro ko eanga ma roia o ko hinga i he mea na ku ta no a ke ai ko ha taha o ko fa a ka taki o ko ka taki fuoroa

i toi tōu Nīwhai mahe taua version o nō pēhea ana whakarahi ona. Pea oku monū ia aki nāu tolu kotoa pē. Oku whie kaia mo whie inua ki he mā oni oni. He tene whonu ia i Mātiu, tohi a Mātiu, kai tohi tōu Nīwhai mo JSG pehe, he e whakawhonu ki nāu tolu, aki, ae lao mārie, mā Onioni. Ko hinga e ni ihi koe o fie kaia mo fie i noa, ki he ngahi mea ai o toa, ko ha taha o ku ne hori whakaa. Ke ilo ki hono fina ngalo. Pea ku ai rewa ngahi fetu, o ku lava ke tau alo whakaaho ki ai. Ke whawhanga ai ho tau lau marie,

ke nau mao mea to koani ai. Pea hiri ko ia ai kon feni si na ku nofo au. E he whare loto koe ni, pea moi ni he kainga loto ko ia hoku o ti. Ke mau whakamaa, ai whare loto. Ka nei mua mai hoa ia mai whamiri ki, ki api. E jamina ku foki mai he osi ko ia e ku whakamaa whare loto. Na ku hamare ku hua to koe ki loto. E hea ki loki pe ku teu teu ia e mea to koni koni ia ne lai fe unga ia ki kakai ko ia na ia pi. Na ku fato nga ia taki mo a. O ku ne me e he te pire ko e na ho a pi. O ku kau he ma mea to koni. Na ku waware o pito he ku si o ki he ia ia tangata. Ne kei ki whakafe ia e ma tolu. a Takimoa koe nei ke ha. Tako ai nā ne fie ma o ia ke ne ma o ha mea kai tonga. Pea ne kore ange koe ke kau paste ni ta mina paste ni a se mis pau. Me toko ni ke ati ari a foka. O si o ki o. Na e na na ilo i kuai ki mea toko ni i api. Pēnei hā, o rewa e taki mua koe ni, pēhā toki o sā rātou ose. Ose kai ia kau tā mātonga. Ko me una whai tōku ngau tautu whaki ngau tōro sio, he ku kai ma māri e pē, e taki mua aia. Ko sio ki he taki mua koe ni koe ka pālani. Koe tamaha ia ko Spanish. Pea ko iro ia ko anga ia kai e mea kai koni. Me mei fōringa te tau pē tau mea to koni. Kau si o kai ke lava tahe kau tangata ko ema kau fine e te pere tu o alu. Mai tai whapa apa ia ke nau tu o kai tau tu e taki mua whai nei. Nei kai kai le lei pē taki mua aia. Hange ka te au o koku e ku mamata ke foi i miskoia. Ki whai rea ko ia o tautara noa ki ai pongpongi nei. Ki nau tolo ko fie i nua mo fie kahia ki he ngahi mea ai o tua. Ko fie maa uia ki tai mo tau wa wai ki he te pire maha ko ia. Owa te tau whakawave e tau rau mo e tau wako mo e tau kai mo e tau ino. Ka tau, ka tau ki i kai pe whakakau kau. Tau ki i whakarau rau roto, tau fehu, tau roto.

e whakawhonu ake ki tau tolu ai lau ma ai whai ako mau i nga taha ai ako e lau ma rie ma on oni ke ke nga tai te tau ma ui e tau ako whaka aho ai fofola ke tai mi ko ia te tau whinga aki ho tau lili taha ki tau tauhi na e ne ngahi whekau hoko atu e ai lau ko ia ai ngahi monu ia

o whakahā ki hā tāke. Hā whāhinga tō onga mō ngā hī whāhinga urungaanga, oku mā o runga au pito ia i he mea oku to tonu ke whakahā ki he tō tāko ia. Kei uhinga e whoi rea ko ia. koe manawa owha. Oku whakatupunga e fo i mea ko ia koe manawa owha ke tau hanga o whakamore more, hata, pe kohani i, oku nau whai hawhi hālāki ki a te koe. Oku whanau i e he whakamore more, e he manawa owha.

Tohe kai a Matiu e sona wa lou pehe o ku monu ia ae loto maa. He te nao mamata ki he otua. Ko ki nau tolu ko ia o ku nau loto maa.

Kanohi ngā waehanga i whakakaukau o hū mai ki o tau ata mai, pakeke tau lava ke whakamaa pe too ki tua. Kai kai tupu ia o, o, o, o whakaau ia i o tau ata mai. Pe tau whakakaukau ke he aho moe po. Pe hanga rewa e he fo i whakakaukau ko ia o tataki ki tau tolu ki ha ulungaanga o kuikai ki tutonu. Ko no hingai wha matara ai whiwhine koe ni he wawhi ma tolu. Kua taha oku roto ma a ko te whinga ma upe ke ua na hu mai ha ngahi whakakau kau ta e whe unga ki he tau ata mai. He hoko atu ai wesi ko i a pe koe monu i a hono hoko. Wesi hono hi ma aku pehe. Oku monu i a ai wha a whakarerei.

Hangahi mea i he anga ho tau wa moe ni ihi ke he, a ia hui kai ke lawa ae toko taha ke he ia ko ia, pe koe toko taha e taha ke ne hanga i lo i pe whakatoka nga i ia. Koe, koe mea ko ia koe whakarele i. Koe taha ia ngahi ulu nganga hoku hoa,

Ka lawa rewa kia whakahā ae ae torou noa ko ia, i he ngahi rea o kou ngawe aki, i he to oe rea o kou ngawe aki, i he ngahi urunganga whakalongolongo o kou whai ki a te ia, pea mou si tu a au pea mei ai. Koe ki roto au ke whai ha whakalelei. Ko roto au ke tau te a Ihehoa, ke ne i lo koe mea koe nane whai ki a te au kai ke sai ki a te au.

Ko ki tau peni mahalo ngai tau si pe ki mui ko ni. Na ko wako ai. Na ko kore ki e ki ke ni o mai mu ai me a foa ki ko ia. Ai me a ko e whakare lei. Ke ni hanga mua tāpo ki na hau. Ane awhi, na marere atu ki he kinko. Ki sore ki ni ko e whare pāki o ngā ki he FedEx. FedEx. Ko e whia māu ke ke pāki mai ha e nei funky form. Mo ni mea nei tokaanga ki ai ke ke ri he meiri. I te mina mā ua toi ko ia pa wara te o pāki kātoa mai ngai nei mea ngai whia māu ko ngā loi fo i whika mahu i ngai e he kua kau kau na to tonu ke māo mo ia. he hanga mai pe post office e tawha ake taha ko ia o e King Cole koe na mao ki ai, pe koe FedEx office koe na mao ki ai. Me tanu ai na mao mai ki he kāpau e ke atu ki ai. Ko whē fo i whika. Tara mai e kāu ku tuku ia i whare koloa. Me au tāng koe tuku ai ki hea. Nei mai fo i whika ke awe ake mea koe ni ke toka anga kei. Ma di koe ku whamatala koe ni,

a ki nau tolu o ko whare nei, e hui ki nau tolu i, ko i whanau ko i a. Ai o tua. Ko i munui a whakaosi o pehe,

Mo ne ngahi whakahino hino, ne ongo e hanga e hani ihi, o tau kae i ai ki koe pea mo au, pea manu ki i ai koe pea mo au, ko hi koe whahinga to onga mo ui ko ia, ok to tonu ke ta hanga o tau kawe i, i he aho takitaha. Hange ka tau uhinga ki ai ae whakamatala ko eni.

o wheinga ke whakatanga i koe mea moau. Koe whehu i rewa. Te ta loto le lei pepe u ta ma u hatoa whe unga. Ke kei hoko hoko atu e ta piki tai ke he whaahinga mo ui mo e to onga whakakala i siko ia. Pe te ta hange pe ki taua koe kakai ke he. Mahalo kei whihu ia. Oku whotuo atu koe ki a koe pea mau. I te mite ta mo ui aki ai a ngahi mo nu ia koe ni, mo e ngahi whaunga koe ni to tala noa ki a e tohi a Matiu, wahe ono ni ma, mo e tohi tolu ni whai wahe ono taha wa. E lawa rewa ke mau e koe, pea mo au, ha whahinga fie fia oku tuku loa.

i a Teki Tautoru mo tau ngai whamiri. Koe whakaukau hono wā ko pehe, koe mā sima o mā mani aki mō kau. Um, pēa hau.

Masima hono kona e toe whakakona i whewhe ia. Ngata ai, oku i kai aonga ia, ka keri ia ki toa, pia ke molomolo ki ia, ehe kakai.

ki Hoongahi Wheilaurau ko to ape. Ko e maasi mā i he taimi koe ni e whakawa mo to a, na e kau ia i ha mea na e whu mātu a ki mahu inga au pito. Ne au ki ha tu unga o pehe to kua e kau tangata ata mai ia, ko e kau sōti alo mā i he taimi koe ni, Nai wahe a ki nau torui ange pe e nau tanga i masima e nga we ko na nau fai ai ka pa de tau si o ke fo ile fa britania ko ha me masima o ka me fo ile fa britania ko e nga ke ho ni ko ka tama ku nau nga we ke ka ta pe ko ke wahe ho wa ki nau to fa ka ho ka ange pe wahe fa ka mahina Pē toku ana e ma, we ae fo i rea ko ia, me whainga wahe ko ni kou tala noa ki ai he kau sotia i he masi ma. Ka koe masi ma i he konga ki mua, koe mea ia na e mahu inga au pito, au pito ia. Pea na e ngawe a ki he kau Isleri he nau fei lau lau, pea hoko e masi ma ia o hangea ko ha whaka i longa. Oe fuakawa,

hakaka no i mano. Hange koe na tau topa ki e whanua motu a, a na e ngai ake ai maasi maia, ki he taim koe u tau whakatolo ngai voka ki a tau aisi e taim na tau ke i ki a ke e whanua motu a. a ke ngai ake ia ki he whakatolo ngai e mea toko ni. Koe ngai whou ngai e koe ngai ake ai maasi mau tau wanga maheni ko ia.

Te awi kai tutu ha mama mo tuku ia i he lalo puhafua. ka ki he tu unga mama. Te aku ulo ia ki a teki nao toru kotoa pē. ako i he whare. Ko e whakahino hino mo e whakaamo i a ai e ki ki a koe pia mo au. Ni hanga o mai e mea ko wanga maheni ki ai a eni kau.

Koe māmā ia. Ke sio mai koe ni Ihikēpana o Pehe, hā mea ko Maa Pehe ai, ae mata ia o Mea. Koe hā mea ko Kehe ai pe ae tō onga ia o Mea. Koe hā mea ko Wanga Pehe ai pe masi ia koe o Kehe ia mea ki tau tonu. Pana o Pehe rewa. Hange koe whahihiro ma whawhina e whai e he eiki. He temi koe ana e tolo tolo mai a ante lu ke mui mui atu ki a pape he eiki. Ko ha mea ko mo fi komi ki ai. Pena talangi. Ma fi ilo fi tu ku ke alu ki ai. Fi tu ke no fai. Talangi eiki. Hao. Hao si yo. Hao mui mui a te am. Ko whakawhina e whai e eiki.

Pea ui mai rewa a Sionetari a Uriika, Ki hoko koe toko niua. I o mau ward koe ko Kawaiau, ai koe ward pan ko Tahawa, na ui mai ki tangata ko Rocky Hamilton. Koe Bishop e ia, toko niu Rocky ki ai e Son Takapu, pe toko niua ki ai a Remani Mafi. Koe tangata ko Nina hiki mai me Arizona.

Pea nau nofo ma'u i he hala o i whakawā. Pea nau ua kai whakaaho ki he wholawhola. O ako a ene wholawhola, mo ui aki ene ngahi whekau. Ka uhi ke whakawhono aki ki nau tolu e he lau ma rie ma oni oni. Ke whakahino hino i ki nau tolu, pea tataki ki nau tolu. Ku osi wheunga ai kau tangata ia koe ni kau hinga e nei ui e ki nau tolu. Kua mea pēni au, eke he iki me he kau tangata ko ni pea mea koe pea mo au, i he tafua whatongia e Seasa Jesus Christ ka maere koe, ae ngai au ki muri nei. Ke taha nga whakatupuraki e ta ako, i he aha me po ke ta i loi, a e whatongia ko ia, o ko uiui i ki taua, ke ta whakaha koe. Pe he taimi koe e te ta,

Aia koe whai no inu e na ni whai koe ni te tau hoko atu ki a iwi. Ke ne hanga o o mai ai lao o ku tau ma o runga nge ke ne hanga e ia o whakakakato. ai lao ko ia na ni whaki ki a Mosese. Ai a ko hinga ki ai te toi whakakau kau koe ni. Nā ne hau, ke kai ke whakatai au ngā. Ai rā koe ane anka mōsese, kai whakakakato. Ai ana o ange ki a te ia. Pea te o lawa to peha ni ihi,

Kua mou whanongo na e pehe kia teki mou tolu i mua. Oua na ake tono whewhene. Kua lao ia koe na anga Mosese. Pea ngare wahe e ki ia i he vesi hono wa alo. Kua lao e nia oku toi maolunga nge. Pea kua lao e ni o ngore i kua lao e ni o e ni o ngore pehe.

o whikau ake pea mohotau atamai, pea mohotau roto. Kai ke tala noa e ki a Heni o whikau aki mai fo i ngā ue nai whai, pe kai fo i whehāla ki nai hoko, tala mai he e ki a, na ke a u koe ki si tepu ko ia honoa, kai uhi nei kai te ke lava e ko ia ke ke mapurei.

i a Mohoroto. Me mei koe ngahi mea koe te tau tala noa ki ai he lao ko ia ko marunga ange, tala noa e ki he ata mai pe a Moeroto. Hoko atu e lau ko ia ai vesi, hono ua hiwa, pehe ai. Pe ka pau o ku whakahala i koe e ho to o mata o, mata to o mata o.

Pea ka pau whahala i koe e ho mata tō mata o. O ka taki pe he, he lahi e, ai, ai kai ke asine rei e, e tau karafi he aho ni. Um,

Me a mai la fo. Me i mei koe la mo tu aina e tala noa e ki ha me a ko ha ngā au e pe ko ha wheha la ki ko o si whai. Pe he o ana ake whai e, o ana ake whakapō, o ana ake tāmate tangata, o ana ake hāfua e ngahi o wā. Koe la o motu ai, koe la o fo o ia, o ku tala noa ia pe ku ne hanga whinga i ke lehi lehi i koe pe a moau ki mua, o te gei ke tāu, ki he whoi whehā rā ki te koe mau mau whono ko ia o ku amanaki ke tā au ki ai. Ei kua koi rewa ko ia pea mo au ki ki ho te tapure i ho ta ata mai pea mo ho ta roto. Hangi koni o wana ake whakapō ko e lawi e whakawara rā mo toa ta mai ke ka pau te ke ita pa ke sio ita ki a ta. Au tala noa ke ke mapure i ho whakakau kau.

Koe mea ko toa pe oku lelei, ok to tonu koe ke tau whai kau i lo i oku lelei. Pea tau whakahoko ia, he koe mea ia ai o toa. Ko engahi mea koe oku te ilo i oku pai ke lelei, oku tau siaki e tau tolu ia, he pai koe mea ia ai o toa ia. Tala noa mo sese ia moe whakawa mo toa, ke he fo i lao e ono ngeau tupu. Toi tāna ki he kau Whāresi ia, ā, engari tātou whakahoro, ā, whai lā ona i puta, tau ko, ko tātou whakahoro e meimei tā māna. Ke nehanga e ia, o pure i whakaaho ai mo ui ko ia ai kau sio. Tara mai e hei ki ia he lā ko ku mālo ngāngi. Ko e mea ko ke sio ki ai, ko e mea ku hau ki o whakakaukau, Kua mea koe ki hanga whakatoka i Horoto, kua ngahi mea i au to tonu ki tau tokanga ma wahe ki ai. Ke wakai iho tau mata, oku tau, oku tau maunga sio, ki hangahi whetu, pe ki hangahi whakatata, pe ki hangahi imis, aia hei kai kene hanga o whakahou ki ho tau atamai, hangahi whakakaukau,

Koe taimi kou whonua ha tau ata ima ata mai mo tau roto i he ngahi uri oi mo ui koe ni. O ku whainga ta a au pito, au pito ia, ke tau whi nga i ke to o, o rikitua. Koe me au tala noa ki ai, ai lao ma o longa koe i asiso ka asi. Tala noa ki he tau sio.

i Whakawa for Om. Ko konga whakaosi o Tauri e Sonia Whikau Aki mo e whakaanaua ko e nei whai e e ki. Ke tau hao haoa, o hange ko ia, ko e hao haoa, a e tau tamai ko ia o ku ihe langi. Ai a

Ka o hiki whakahoko ake o mō Ngāi Whatongia tei taha, ai au tau whakahoko whakaaho. O ko wha mō ni i ka teki mō tolu, koe ngahi mea nā tau warea i he aho ni. Koe ngahi mea e whakautua. Ka hono whina ngā loa ia, e hoa wha sisu klaisi. Amen.